Am Kader vun Ärem 50. Anniversaire wënschen ech Iech ganz vill Succès. Ech wënschen Iech, dat Der och an Zukunft kënnt hei mat Sidero zesummeschaffen.

Lëtzebuerg wier déi gutt Aarbecht, déi se bis elo gemeet hunn. An ech hunn deen Éischten, deen ech kennegeléiert, war de Prosper Schréder. Dat Zweeten ass Henri Schréder, dee mer heiansdo Bréif geschriwwen huet an dann eng Blumm drop gemoolt huet an do Vergiss mei nicht dobäi geschriwwen huet. Dunn hu ech en ugeruff a gesot, Wat heescht dat da, Florry? O, sot en, dat ass, fir dass de meng Rechnunge bezills, dass de net nach drun denks an net ze vill laang leie léiss. Ech hunn dat eng flott Aart a Weis fonnt, fir dat ze matzedeelen. Dat fannen ech ganz sympathesch.
Bonjour hei vu Betzder, wou mer an der leschter Ligne droite vum Chantier sënn a wou mer haut déi offiziell Inauguratioun vum éischte Stroosseschëld hunn a wat wéi alles hei um Chantier grad gepasst huet. A mir wënschen domatter alles Gudds Schréder Associé fir hir 50 an nëmmen dat Bescht fir d'Zukunft.
A wat ass dat hei da fir en Duercherneen? Hu mir dat gemaach? Ah nee, dat ass vu Schröder Associé. Majo, da wënsche mer hinnen alt mol e schéine Gebuertsdag.
Félicitatioun, fir dass Dir als ee vun den eelste Büroen hei am Land et esou laang gepackt hutt. Wéi ech virun iwwer 26 Joer bei Iech d'Méiglechkeet hat, fir e Stage ze maachen, hunn ech scho gemierkt, dass et mir als Schüler deemools vill Freed bei Iech gemaach hutt. Ech sinn dorops hin zwee Mol nach bei Iech zréck komm, net nëmmen, well Dir gutt bezuelt hutt, mee och, well et eng gutt Ambiance do wor. Ech hunn dorops hin de Gast kenne geléiert a mat deem ech haut nach ëmmer beim OAI eng ganz gutt Relatioun zesummen hunn, wou mer ganz vill Freed mateneen hu fir kënnen och esou beim OAI an awer och am Büro zesumme kënnen ze schaffen. Flory Gast an och all déi aner Associéë vum Büro Schroeder, wou wier onsen UAI ouni ären Asaz an ouni den Asaz am Allgemengen am Bénévolat vun onse Memberen? Dofir soe mir villmools Merci fir ären Asaz. De Flory war onsen éischte President, de Gast ass elo onse President a mir hoffen, datt der ons weider trei bleift an den Asaz bréngt, dee mer fir ons Allgemengeet a fir ons d'Ingénierie zu Lëtzebuerg brauchen.

Büro Schröder an Cactus, elo dat ass eng eng laang Geschicht. Elo Büro Schröder, elo gëtt et 50 Joer. Cactus gëtt nach net grad esou laang, elo mee mir schaffe scho Joerzéngte mam Büro Schröder zesummen. An där Zäit sinn der vill komm, sinn der vill gaangen. De Büro Schröder ass nach ëmmer do. An elo insofern, elo mengen ech, ass dat dat bescht Kompliment, wat een dem Euro Schroeder ka maachen.
Mir sinn ni hei vum Büro fort komm, ne? Nee, iergendwéi si mer ëmmer hänke bliwwen, ne? Ech hat versicht, zwee-, dräimol fort ze kommen, vläicht eng aner Plaz ze fannen. Jo. An de Flori huet mech net goe gelooss, ne? Jo, bei mir war dat och esou. Jo.
Sou Edy, elo hu mer nemmi sou ganz vill ze zielen, oder weess du nach iergend eppes? Ufanks nächstes Joers, 2012, ginn ech definitiv an d'Pensioun. An ech ginn dëst Joer definitiv an d'Pensioun, an zwar elo schonn am Oktober, also Enn Oktober ganz genau. Ah sou.
Jo. Mee fir awer eppes net ze vergiessen,